Үтүө күнүнэн Мукучубут нэһилиэгин олохтоохторо! Бэс ыйа, үрүҥ айыыйа үүммүтүнэн бар дьоммутугар итии-истиҥ, эҕэрдэ буолуохтун! Бүгүн дойду үрдүнэн оҕо көмүскэллээх буолуутун күнэ. бүгүҥҥү күҥҥэ анаан биһиги эҕэрдэ долгуммут үлэтин саҕалыыр. Нэһилиэкпит сир симэҕэ кэрэчээн оҕолорун бука барыгытын бу сырдык, ыраас, чаҕылхай бырааһынньыгынан үөрэн-көтөн туран эҕэрдэлиибит. Эҕэрдэбитин тиэрдэбит, күн сирин саҥа көрбүт, кырачаан оҕолорбутугар баҕарабыт эһиэхэ ийэҕит илгэлээх үүтүнэн эмсэхтэнэн чэгиэн буоларгытыгар эһиги минньигэс мичээргититтэн чуопчаарар саҥаҕытынан сир үрдэ туоллун иллээх эйэлээх дьиэ кэргэҥҥэ дьол тосхойдун Мукучубут нэһилиэгэр Елизавета Егоровна Егорова салайааччылаах Кэнчээри оҕо уһуйааныгар быйылгы сылга уопсайа сүүс иитиллээччи сырытта. Уһуйааммыт оҕолорун, кырачаан доҕотторбутун истиҥник эҕэрдэлиибит. Тапталлаах оҕолорбутугар самаан сайыны үөрэ-көтө көрсөн, күҥҥэ сыламнаан, мүөттээх салгынынан сайа тыынан, көҥүл көччүйэ сөтүөлээн лыы харааһын сырсан элбэх доҕоттордуун оонньоон бэрт сэргэхтик чэгиэн бэйэлээхтик сылдьаргытыгар баҕарабыт кэнчээри уһуйааны быйыл татьяна афанасьевна гоголева марина серафимовна иванова салайааччылаах бэлэмнэнии бөлөҕүн сүүрбэ оҕо бүтэрдэ Үөрэх билии аартыгар үктэммит оҕолорбутугар ситиһиини баҕарабыт. Туйгун сыананы ыларга сайын устата бэлэмнэнэн, буукубаны, ахсааны иҥнигэһэ суох билэргэ дьулуһуҥ диэн баҕа санаабытын этэбит. Эҕэрдэ эриэккэһэ, баҕа санаа бастыҥа, Евгений Петрович Эверстов салайааччылаах Иван Егорович Левин аатынан Танара орто оскуолатыгар ананар. Быйылгы үөрэх дьылыгар уопсайа сүүс биэһин биир оҕо үөрэҕи түмүктээтэ. Ол курдук Акулина Ивановна Иванова салайар төрдүс кылааһын быйылгы үөрэх дьылыгар уон алта үөрэнээччи бүтэрдэ. Алын сүһүөҕү бүтэрээччи оҕолорбут. Салгыы бу курдук бары бииргэ тутуспутунан сылдьан үөрэх-билии аартыгын устун эрэллээхтик айаннааҥ. Бүгүҥҥү күҥҥэ үөрүүгүт үксээтин, дьоллоох оҕо сааскыт көмүс күндү күннэрэ элбээтиннэр. Кылаас салайааччыта Лена Афанасьевна Егорова уон алта үөрэнээччитэ олох киэҥ аартыгар чиҥник үктэннэ. Тапталлаах оҕолорбутугар бука бары Биир сомоҕо буолан мэлдьи бииргэ буолуҥ, тургутуулары тулуйан, ыарахаттары туораан, итэҕэстэри көннөрүнэн талбыт үөрэххитигэр киириҥ, сарсыҥҥы күҥҥэ эрэллээх буолуҥ, олох киэҥ аартыгар алгыстаах айаны баҕара хаалабыт. Бу бэлиэ күҥҥэ эҕэрдэбит көтөн тиийэр Матрена Ивановна Савинова салайааччылаах Мукучу гимназиятыгар. Гимназияҕа быйылгы үөрэх дьылыгар уопсайа аҕыһыанаҕыс оҕо үөрэх сылын түмүктээтэ. Мантан кылаас салайааччыта Мария Михайловна Ионова 15 үөрэнээччитэ олох киэҥ аартыгар үктэнэр долгутуулаах түгэнэ тосхойдо. Күндү оҕолорбутугар киэҥ аартыккыт алгыстаах буоллун диэн баҕа санаабытын этэбит. Санаабыккыт сатанан, толкуйдаабыккыт туолан истин. Талбыт үөрэххитигэр киириҥ, дьоһун дьон буолуҥ. Үрдүк мэҥэ халлаантан үрүҥ күммүт тыгар, үүммүт күнэй халлаан үөрүү кыымын ыһар, ыһар көмүс сардаҥатын ытыс толору уунан ыытар сылаас сыдьаайын ыраас санааны саҕан күннүүн бииргэ оонньуубун күнтэн мэлдьи үөрэбин күнү күнү таптыыбын күнү олус таптыыбын дайан сынньалаҥ киин тэрийбит мин күнү таптыыбын актыыбын уруһуй акциятыгар кыттыбыт оҕолорбутугар бука барыгытыгар махталбытын этэбит. Бу дьоллоох күҥҥэ өрүүгүт үксээтин, баҕа санааларгыт барыта туоллуннар, талааҥҥыт сайыннын, бу курдук бэртээхэй уруһуйдаргытынан бар дьоҥҥутун күндүлүү туруҥ, мэлдьи көхтөөх буолуҥ, дьоллоох оҕо сааһы, күнү таптааҥ! Оҕо көмүскэлин күнүгэр анаммыт эҕэрдэ долгунун биир дойдулаахпыт Саргылаана Докторова айар саргы оҕолорум эрэллэрин хоһоонунан түмүктүүбүт. Оҕолорум, кэскиллэрим, инникигэ эрэллэрим, тапталбынан угуттаабыт модьу таҕаас. силистэрим, оҕолорум аанньалларым, сардаҥалаах сарыалларым, оһуор анньар ыллыктарбар сиргиир сырдык сулустарым, оҕолорум тирэхтэрим, көтөр-дайар кынаттарым, Күннээх сырдык-аартыктар бары истиҥ доҕор аргыстарым